Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Main Rat Calleja. Maynard għandu Baċellerat fl-Għarbi u s-Soċjoloġija u Masters fl-Istudji tal-Letteratura Għarbija. Huwa għandu diversi kotba fuq ismu, fosthom uħud fuq temi soċjoloġiċi bħal Aspects of Racism in Malta u oħrajn fuq temi filożofiċi bħal The Philosophy of Desert Metaphors u aktar riċentement The Battle Roar of Silence. Huwa dan l-aħħar qed jaħdem fuq żewġ kotba, ktieb dwar Malta u ieħor dwar is-sesswalità. Allura Maynard, xi qrajt dan l-aħħar? Li qrajt dan l-aħħar żewġ kotba ta' Pushkin, li kont qrajthom qabel ma rġajt qrajthom, The Queen of Spades and Other Stories u Eugene Onegin ta' Pushkin. It-tnejn għaġbuni ħafna bħala kotba. Eugene Onegin, l-istorja kombinazzjoni taffettwa l-ħajja ta' Pushkin innifsu għax hu kien miet f'duell u l-karattru prinċipali f'dak l-istorja jmut f'duell ukoll. U tagħlim ta' din l-istorja li Bażikament hija storja ta' mħabba u taħwid u hekk. Hija l-konvenzjonijiet li bihom ngħixu aħna u nintrabtu konvenzjonijiet bejnietna b'ordni normattivi u ordnijiet oħra li nikkodifikaw bħala liġijiet kif għandna nġibu ruħna, eċċetera, eċċetera, f'ċertu istanti tal-ħajja. U r-rabta ta' dawn il-konvenzjonijiet kultant tkun tissofokana mingħajr ma nindunaw u dik hija waħda mill-problemi li Eugene Onegin jippermetti l-wieħed jinduna biha fil-ħajja soċjali. Il-kotba ta' Pushkin huma kollha personalment narahom jirrifletti anke l-karattru tiegħu personali. Il-fatt li tiegħu Eugene Onegin miet f'duell, ovvjament Pushkin ma kienx jaf għalik li ħajmut f'duell ukoll, imma ironikament miet f'duell hu wkoll. Allura naħseb hija tema importanti li nifhmu anke l-soċjetà kif kienu jgħixu fl-antik u kif evolvejna bl-ordni normattiva tagħna. Tgħidilna xi ħaġa dwar l-istorja? L-istorja hija Eugene Onegin ikun sinjur, jiret dar ħdej St. Petersburg fil-kampanja joħroġ minn hemmhekk, jiġi jiltaqa' ma' persuna jkun Lenski ħabib tiegħu li jintroduċih ma' ġiex tfajliet, waħda minnhom tkun it-tfajla tiegħu ta' Tanya u oħra Olga. Waħda minnhom, l-oħra li mhux ma kienx it-tfajla ta' ta' Lenski, issir tħobbu lil Eugene Onegin, tiġri warajh, tiktiblu ittra, imma jkollux l-ebda interess fiha hu. u jgħidilha ċar u tond, jiġifieri m'għandux interess fiha, u fl-aħħar mill-aħħar jipprova jittanta lit-tfajla tal-ħabib tiegħu. Il-ħabib tiegħu jieħu għalih u jiċċalenġah għal duell u d-duell iġib miegħu ċertu konvenzjonijiet u ċertu forom u ċertu liġijiet kif ta' protokoll kif għandu wieħed iġib ruħu sakemm isir id-duell. U mill-istudji ma rnexxewx, taf, studji li saru fuq dal-ktieb juru ma sarux sew kif suppost u jispiċċa jmut Eugene Onegin, mhux Eugene Onegin, Lenski jmut. Jean kien joqtlu. Mbagħad jagħmel perjodu u Jean kien waħdu, jdur id-dinja, jerġa' jiġi lura, u jsir jaf li l-oħra, it-tfajla l-oħra, għadha b'fri u ħa tiżżewweġ wieħed, żżewġet wieħed xhieh, insomma, u l-istorja ta' mħabba speċta. L-imħabba hija t-tema prinċipali f'dal-ktieb. U naħseb li bħala Russu, u t-letteratura Russa tħobb titratta ħafna l-emozzjonijiet tal-bniedem, taċċetta l-bniedem fl-umanità tiegħu, mhux taċċetta l-bniedem ideali mingħajr dawn ir-restrizzjonijiet, fimt? U naħseb dan waħda mill-aspetti interessanti ta' Eugene Onegin. X'kien l-aktar aspett li laqtek f'dawn il-kotba? Pushkin jolqotni ħafna għax jirnexxielu f'kull karattru, b'mod sempliċi u lingwaġġ sempliċi ħafna, jikkrea karattru kumpless bid-dimensjonijiet kollha umani, jiġifieri bil-liabilities, bil-assets, bil-problemi, bil-virtujiet, b'kull aspett tal-umanità joħroġha b'mod Koerġenti ħafna u koerenti. U l-konvenzjonijiet soċjali li semmejt, kif jolqtu lilek b'mod personali? Għalfejn għoġbuk f'dawn il-kotba? Jogħġbuni għaliex naħseb aħna kollha marbutin mingħajr ma nafu b'konvenzjonijiet li mhumiex daqshekk ovvji li huma konvenzjonijiet. Kif inġibu ruħna, x'tip ta' ilbies, x'tip ta' ħajja, kif tikkorrispondi ma' ħaddieħor, eċċetera eċċetera. Naħseb jaffettwa lil kull individwu fid-dinja. Ekku.